ve seyirciler. Men kerçekten böyle çıqışlarğa endi böyle çıqışlarğa alıştım ve doğrusını aytsam sağındım. Ve sizler içün bugün böyle bir çıqış azırladım ki, Men bazı leyhalarda iştirak etem, böyle icadiy leyhalarda, ve bu leyhalarnen oğraşqanda, meşğul olğanda men metinler, çeşit türlü metinler yazmağa imkân tapam ve böyle eki leyham aqqında aytmağa ister edim. Bu leyhalar resimli kitaplarnen bağlı, resimli, doğrusını aytsam, resimler ve metinlernen bağlı. Birinci men böyle bir cıyıntıq aqqında aytacaq olam, Güzel Qırım. Bu cıyıntıqnı biz Zera Ablâzisovanıñ resimleri esasında yapqan edik. Onı aslında bu ğayeniñ müellifi ressamımız Zira Ablezizova, men özüm videolarımda bir bu yıl çıqarılğan taqvimler aqqında aytqan edim. Ve bu böyle poçta kartaları resimler toplamı, poçta kartalar toplamı, olar bu resimçikler artında böyle adres içün ve yazılar içün satırçıqlar bar ve marka qoyulıp onı poçta karta kibi işletmege mümkün, o büsbütünley böyle Bu poçta içün kelişken, uyğun bir mahsuldır. Demek, mında on dane dülber-dülber resim bar. Bu resimçikler, bu toplum on dane resimnen yapılğan. Mında böyle bir qızçıqlar, oğlançıqlar, dedeler ve. Episi milliy yurbalarnen, milliy örneklernen ve bizim halqımıznıñ ayatından çeşit türlü süjetlernen bağlı. Bu resimler toplamına, kartalar toplamına, toplamınıñ çıqmasına bir sıra adam yardım etti, kirişti. Ve men özüm qızımım aqqında aytarım. Ve men kerçekten bu işke qoşulğan adamlarnen tanış olğanım içün ğururlanam. Bu kartanıñ cıltında qoyulğan şiirniñ müellifi alim, fizika alimi, fizikanen oğraşqan alim Valeriy Timenko, o, alim olmaqnen beraberlikte, pek felsefiy, böyle bir teren fikirli, ikmetli bir insan ve çoq bilgili insan. Ve doğrusını aytsam, men onen qonuşqanda tekaran böyle bir özümi Qolaysız, bu bilgi, bilgi ceetten zayıf olğanımı duyğanım kibi ve o ve bir pek hususiy insan olğanı, olğanını añlayım ve kerçekten eyecanlanam ve bile qonuşqanda çoq, çoq meraq etem onıñ aytqan şeylerine, çünki anda pek çoq malümat bar onıñ aqlında, esinde, zehininde ve kerçekten pek meraqlı şey ve bu Rububiyya şiirini sizge oqumağa ister edim, çünki bu bizim Qırımımızğa zan etem pek kelişken, uyğun bir şiir. O, eki biñ on dört senesi yazğan Rububiyya

Predyevi bez zatey, Što sotvorili inıye ya da Što sotvorili inıye, belki böyle bir aktsentnen oqumağa kerek. Ve bu cıltta, ebet, bizler bu leyhada iştirak etken müellifler, tercimanlar aqqında malümat berile, çünki menim şiirlerim Men yazğan metinler, olar üç tilde berile ve bazı şiirlerni ukrain tiline tercime kerek, tercime yapıldı ve Yarina Mavka adlı şaire olarnı tercime etken edi. Doğrusını aytsam, men er bir şiirge özüm de yazğan edim metin, amma niçündir men o vaqıt özüme, özümniñ ukrain tilim tili bilgige, bilgisine çoq işanmadım ve biz terciman yardımına muracaat ettik. Men bu on, on dane şiirni üç tilde de oqurım. Bilmeyim, şimdi bu toplamlar çeşit türlü bizim bizim tükânlarımızda hazine kibi ya da Daa ne bar bizde? Fez, Terciman, bu tükânlarda şimdi tapılmaq mümkünmi? Amma men olarnıñ, olarğa kirsetilgen şiirlerni oqucam. Hoş keldiñiz. Bu Bağçasaray, añlağanıma köre, Bağçasaray orta yolaq urbalarına, milliy urbamıznıñ variantına orta yol elbisesi, kostümı degendayin milliy kostümimiz. Bu pek müimdir, çünki Zera Abdüazizova özüniñ resimlerini yapqanda etnografik ceetten böyle ögrenip yapa. Bağçasarayı soqaqları, ustahane, qaveler. Nazik sesler yırlamaqta sıra-sıra cezveler. Kel qavege, buyur, dostum, ol musafir evinde, Şeker kibi tatlı olsun er bir daqqañ ömründe.

yazılğanda, misal içün, baştan qırımtatarca yazılmaq mümkün edi, ya da baştan rusça yazılmaq mümkün edi, soñ onıñ başqa tilli variantları soñ peyda ola edi. Çoban. Yaylalarda, çöllerde çobançıqlar sürülerni kezdire otlatalar.

Bu hoş keldiñiz Uskut. Uskut qızçığı yasalğan. Butaqlarda ağır pişken yemişler, yaylalarda yeşillene gür otlar. Çoq işke yarar çeber eller, bağçada gülge beñzey yalı boyda qızlar.

Bularnıñ epsini men yazdım. Demek, em ukraincasın, em rusçasın bütünley men yazğan şiirler. Ömür billâ yan-yanaşa bir-birine sırdaşlar, taqdirleri yazılğan örnek kibi sızılıp, degirmende çekilgenday kete künler tizilip, ep bağlana eki qalp, qaraz saçlar çalarıp.

Manzara. Bularnı da epsini men yazdım. Dağlar, deñiz, çölleri misalsızdır Qırımda. Halqnıñ çeber ellerinen yaraşıqlı yarımada. Ev damları kiramet, kökke uzana aq minare, böyle güzel diyarlar barmı eken dünyada?

Pullı fesler, elâ közler. Fidan boylu güzellerde. Eski tarih gizlene kezlevde er köşede. Deñiz, kelseñ yanına, öz sırlarıñ, öz sırlarıñ keşf eter. Mavı kökte çağalalar qanat caya yellerde.

Beşikni sallap ana hayalğa dala. Balası öse, büyük, büyük, bahtlı bir insan ola. Nesilni devam ettire evlâtlarımız, çevire Vatannı bağ-bağçağa olar. Bu da men ukrain tilinde variantı menimki. Kolosanku ditiñi Matusia spevaya, a za pisnyi Nadiya u obrij letit

Yollar kete köyden yıraq, Ep şuvulday şeñ çoqraq. Yaş qızlarnıñ arzuları Bile, arzularnı bile onıñ suvları. Gugumını toldıra, Bir qız tüşünip tura, Uzun saçlar örülgen, Endi sözü kesilgen.

Demek, bu poçta kartalar toplumı Zira Ablâzisovanıñ resimlerinen, resimleri esasında yapılğan ve bu resimlerge keliştirip men metinler yazğan edim ve Yarınamovka menim metinlerimniñ bazılarını ukrain tiline tercime etken edi, çevirgen edi. Daa bir meraqlı Leyha, bu çayır resimler kitapçığı edi. Bunı maña, bu leyhağa meni Rustem Skibin davet etken edi. Ve bu böyle bir meraqlı boyalama kitap. Boyalama kitap degende, Rustem Ağavapovdan maña böyle bir bahşış, olar da Gasprinskiy media merkezinde böyle resimler resimli kitapnı azırlağan ediler ve mında er bir resimniñ, er bir örnegimizniñ, milliy örnegimizniñ manası añlatıla. Çünki bu örnekler episi bir metin kibi ediler, olar bir laqırdı kibi ediler, Olar tek resim degil de, bir temsil olıp, çoq-çoq malümat bergen ediler. Ve bu resimlerge, nağışlarğa baqqanda, insannıñ evli-evli olmağanını, atta qadınlarnıñ qaç balası olğanını, o balalar oğlanmı, qızmı olğanını añlamaq mümkün edi. Bu bu şeylerni üstüne kiygen, taqqan insan ne qadar zengin ya da ne qadar faqır olğanını, işte faqır degil de, belki de onıñ zenginligi ne qadar büyük olğanını añlamaq mümkün edi. Ve çoq şeyni bu malümatlar körip, toplap añlamaq mümkün edi, tek insannıñ tış sıfatından. Amma ondan da başqa, Bu resimler, bu nağışlardaki resimler, temsiller, ebet, olar bu tek yahşılıq tilep, yahşılıq tileklerinen qoruntalar büyükleşmek, nesiller devam etmek, yañı nesiller doğmaq, eski işte ecdatlarnen yaş nesillerniñ bağları aqqında ve O qadar qadimiy bir temsiller, ta insanlar böyle sözlernen bir-birinen añlaşqan degil de, tek putperestlik zamanlarda nasıldır bir resimler vastasınen, tabiatnen öz munasebetlerini etrafınen Dünyanen öz munasibetlerini tizgen zamanlar vaqtından kelip çıqqan, saqlanıp, saqlanıp, bir şeyden bir şeyge keçip, bir ustanıñ resimleri başqa ustağa, bitalardan torunlarına keçip bu ananeler olıp qaldılar. Ve şimdi biz kene özümizniñ tamırlarımıznı ögrenmek içün kene bu eski resimlerge müzeylerde saqlı, qorantalarda saqlanıp qalğan bu sürgünlikten, sürgünlik faciasından soñ saqlanıp qalğan resimlerden, bu örneklerden ögrenemiz. Bu ne qadar qadimiy ve ne qadar manalı olğanı añlaymız. Ve Rustem Skibin bu saada çoq iş yaptı ve yapıp tura. ve böyle bir pek zemaneviy usulda antistres ya bu Rustem azırlağan kitap kibi bu da böyle bir antistres şekilinde yapılğan, amma bu bir bağça, çayır kibi yapılğan ve mında on eki dane tepsi, bu dekorativ tepsiler, olar örneklernen donatılğan ve bu örnekler adlandırılıp nasıldır manalı, manalı olğanı kösterile ve bu manalarğa, bu bu manalarğa keliştirip men bir qaçar dane variant azırlağan edim, olarnı Rustem Skibin saylap, Böyle bir kitap yapqan edi. Mında bu bu kitap üzerinde daa dizayner Feride Kurtmamedova çalışqan edi. Rustem Skibin Anastasiya Ponomaryovanen beraber çalıştılar ve Şiirlerimni ukrain tiline Tanya Rudkovska, Tetyana Rudkovska, o tercüme etken edi. Mında bu kitapnıñ, eger de rastlatırseniz ve siz alıp olsañız, mında mümkün onıñ saibiniñ resimini qoymağa ya da daa bir şey. Bu kitap maña, böyle kitap mende bar edi, men onı soñ bağışladım. Bu Bu mezkür nusha maa Susana hanım Cemilevanıñ vastasınen kelip çıqtı, oña çoq çoq teşekkürler bildirmege isteyim. O maña onı bahşış etti. Bu men endi desem Bahlaçıqnıñ maceraları kitabınen beraber maña kelip çıqa edi. Ve bu tılsımlı çölbekçi çayırda on eki dane resim bar. On eki dane terek, on eki dane çalı ve bu tereçiklerde, tereçikler böyle bir ayrı-ayrı sahifede. resimler ve yapraçıqlarında şiirler bar. Dostluq. Dostum ile biz er şeyni paylaşamız. Olsun ceviz, olsun uzaq seyahat, ne de olsa er bir işte añlaşamız. Dostuñ olsa, pek şeñ keçe ayat. Ev ocağı. Sıcaq ve aydın, sevimli evim. Anam ve babam östürgen mekânım. İkmet saibi. Bilgisi parlaq küneş kibi, em çoq şey kördi ömründe. Aqiqiy ikmet saibi, namuslı, cesür qart dedem. egri dal. Pullı fesni kiydi anam, şerbentisine baqam, körem çeşit örnekler, egri dal ve bademler. Egri dal, o örnekniñ adı, böyle bir qadınlarnıñ urbasına nağışlanğan bir örnek, qadınlıqnıñ temsili. İrfan nuru, bilgi nuru demek. Bilgi küneş, bilgi ocaq, er şeyge ögrete, mektep ve oca. Köy. Güzel bir manzara köyüm, tarla, bostan, bağçalar, kiramet damlı evim, işkir ve şen insanlar. Pastoral. Şeñ bir manzara çıqtı koy. Yolcu. Yolcu, böyle bir felsefiy manada da mümkün onı añlamağa. Yolcu, uzaq yoldan yorulğan bu seyahatçı insan, amma dünya qocaman, yolcu yolda er zaman. Biz daima bir yoldamız. Marama. Kendi uzun beyaz basma, oña deyler marama, bitam başına, başına örte, bizge dualar ögrete. Nağme. Çöl otlarnıñ qoqusı, deñizimniñ şuvultısı, bu maqamda yañğırasın Vatanımnıñ nağmesi. Oğlanlar. Ana-babanıñ ümüti tayançı öse oğlanlar, evniñ yarığı. Biri büyüse, olacaq qurucı, daa birisi, olacaq uçucı, usta evi. Çölmekçi savut yasay, sağan, çanaq, bardaqlar. Örnek sıza, boyalay, Usta çeber, iş qaynay. Rustem Skibinniñ özüniñ saytı bar edi, El çeber. Oyuncaqlar. Oyuncaqlar, bu balçıqtan yasalğan oyuncaqlar bizde eveldi de bar edi. Pek, bu da eski zamanlarda qalğan bir ananeviy bir oyuncaçıqlar edi. Sızğıra ediler olarnı. Tut-u-ut etip davuş çıqa. Bu balçıqtan ayvançıqlar, quş, qoçqar, qozu, buğa, sızğıravuq, oyuncaqlar. Ğaliba bu sende soñuna kelip çıqtı. Ya. Ve mında da böyle boş saifeler qala. Menim añlağanıma köre bu balalarnıñ uydurmasına, tasavurına bağlı, anda mümkün bir şeyler yasamağa, fantaziya Ne qadar büyük olsa, o qadar. Ve kene daa bir kere mına baqıñız, mında da böyle resimler bar, örnekler bar bu kitapta. Buña menim de iç bir munasebetim yoq. Eki leyham aqqında men sizge bularnı aytacaq edim ve olar üzerinde bu şeyler, bu mahsullar üzerinde çalışmaq ede pek meraqlı edi ve olarnıñ elbet özüniñ nasıldır bir tarifleri bar, özüniñ bir olar aqqında menim şahsiy hatırlavlarım bar, bir biriniñ artından nasıl olar adım adım yapıla edi ve hatırlamağa olarnı menim içün pek hoştur. Bu, işte, emeginiñ neticesi degenday. Mına böyle aylanıp baqanda, a, bularnı da men yaptım, dep bazı da tüşünem. Bizim ressamlarımızğa, çünki bu, bu üç, üç kitapta, üç eserde olar üç ressamnıñ mahsularıdır, iş emek neticeleridir, biri Zira Ablâzizova, biri Rustem Skibin, biz olarnen beraber çalıştıq. Rustem ağanen daa çalışmadıq, amma Rustem ağanıñ böyle bir kompyuterde işlengen resimleri, yapılğan resimleri, olar da pek böyle bir masalğa ait hoş, nasıl deyim, hoşnutlıq da degil, böyle bir masalğa ait bir tılsımlı, tılsımı bar bu resimlerde. O, em peyzajlar yapa bile, men añlağanıma köre, o kitaplarğa şimdi resimler yapa, o da bir meraqlı şey. İşte, olarğa episine, üçevine icadiy icat ve ilham tilemek ister edim. Ve bu leyhalarda iştirak etkenim içün, meni davet etkenleri içün ve maña işanğanları içün teşekkür bildirmege ister edim. Sizler de bu toplumğa ya da bu kitaplara rastkelseñiz, men bilesem, sizge meraqlı olur olarnı Eviñizde böyle, böyle şeyler olmaqnı balaçıqlarğa berip, şiirler men belesem, men, men pek tırıştım, qolay olsun dep, olarnı balaçıqlarğa ögretmege mümkün, til ögrenmege öyle etip mümkün. İşte, sahnen qalınız, bu qadarlıq bugün körüşüvimiz yekünlene. Sahnen qalınız.